Франкфуртта яшәүче тагын бер сәләтле милләтешебезгә күчик. 1990 елларда Татарстандагы иң танылган малай иде ул. Муса Маликов Русия сәхнәсендә дә еш күренде. Ул вакытта аны белмәгән кеше юк иде. Шулай булмый ни, өч яшендә, сәхнәдә, үзенә гармунда уйнап, җырлый башлый бит ул. Сәләте Ходайдан бирелгән, диделәр. Хәзер инде ул кечкенә малай түгел, Майндагы Франкфуртта музыкант буларак белемен арттыра.

1990 елларда Муса Маликовның хитка әйләнгән җыры Әссәламәгәләйкем башкаручының үзен дә кайвакыт шул сүз белән атап йөри башлыйлар. 3 яшендә сәхнәгә гармун тотып чыга, 4тә Илһам Шакиров белән җырлый, 5 яшендә Бөтенрусия конкурсында дипломант. Мусаны Мәскәүдә дә беләләр.

Йолдыз сыман балкыды да юкка чыкты. Күп кешеләрдән мин мондый сорауны ишетәмен. Ой, Муса Маликов югалды, бер дә иҗат итми икән ул хәзер, күренми. Әлбәттә, бу сүзләр дөрес түгел. Чөнки күп еллар инде мин хәзер үзебезнең илдә яшәмимен.

Әлеге герман җырын башкарганда кайчан да булса Алман илендә белем алырмын дип уйлады микән Муса? Ул анда яшәүчеләрнең төгәллеген ярата. Бу сыйфат электән үк үзендә дә бар. Иң беренче тугыз яшемдә Германиягә барырга туры килде. Бу Татарстанның Брауншвейг дигән шәһәрдә Татарстан көннәре иде. Һәм мин ул вакытта кечкенә бала бит инде. Шушы илгә гашыйк булдым һәм үз үземә сүз биргән идем, мөмкинчелегем берәр кайчан булса, шушы илгә бәлки укырга килеп булмас идем икән дип. Муса җиде яшеннән Казан консерваториясе каршындагы махсус мәктәптә, соңрак педагогика музыка факультетында укыган. Хәзер Франкфуртта музыка һәм сәхнә сәнгате академиясендә докторантурада белем ала. Вокалны саксофонга алыштырган. Аны уку йортының теләсә кайсы бүлегенә рәхәтләнеп кабул итәргә риза булганнар. Андагы беренче көннәре һаман да исендә. Сорадылар, кем? Әлбәттә, исемем бит инде минем Саша да түгел, Иван да түгел, Муса. Муса Маликов, Шуңа күрә сорыйлар иде, ә ни өчен Муса? Каян сез? Мин аңлатадырым инде. Россиядән, ә Россиядә Муса исемле кешеләр дә бар, бармыни дип алар аптырашка калалар. Мин инде аңлатадырым, безнең илебез, Россия илебез урыслардан гына тормый, анда төрле-төрле милләтләр яши. Шушы милләтләргә менә татар милләте дә кагыла дип бик тәфсилләп, монсын инде, әлбәттә, соңрак аңлата башладым. Аны чит илдә бер кеше дә көтеп тормый, әлбәттә. Телне белмәгән килеш, алман профессорында алман телендә укый. Дәрестә лекцияләрне диктофонга яздырып, Кайткач, төне буе аны тәрҗемә итеп, конспект ясаулары әле дә хәтерендә. Хәзер аңа кайчандыр фамилияләрен энциклопедияләрдән укып кына белгән галимнәр белем бирә. Менә 30 яшемә җитәм, һаман да укыймын, һаман да зур дәрәҗәләргә ирешәсе килә, һаман да үзеңнең һөнәреңне камилләштерәсе килә, чөнки. чит илдә әйтик инде күп кенә кырлы музыкантлар күп, алар белән уйныйсы килә, аларны үзеңнең әсәрләреңне ирештерәсе килә. Шуңа күрә бу әйберләрнең барысын да эшли алыр өчен профессионал булу кирәк. Профессионал булыр өчен гомер буе укырга кирәк. Алман илендә ул һәрвакыт татарлар арасында булырга тырыша. Якын-тирә илләрдә узган Сабан туйлар, Франкфурттагы татарларның көзге очрашулары, башка мәдәни-музыкаль чаралар ансыз үтми. Татарлыгы белән горурлана ул. Күп кенә кешеләр менә укырга, ишетергә туры килә, менә чит илдә, бүтән җирдә яши икән, татар телен оныткан икән. Белгән әйбер онытылмый ул. Белгән әйбер күңелдә кала. Әлбәттә, без монда көн саен татарча сөйләшеп тормыйбыз, әмма ләкин без шушы тел белән туган, шушы тел безне йөртә. Уй-фикерләребез, әлбәттә, минем татар телендә, күп кенә әйберләрне инде мин хәзер немец телендә фикер, Аллага шөкер, йөртә алсам да, минем татарлыгым үзем белән кала. Баллада Мусаның соңы язган көйләреннән. Аның җырлары Венера Ганиева, Зилә Сибгатуллина, Рафаэль Сахабиев кебек җырчылар репертуарында. Шулай да ул инструменталь музыкага өстенлек бирә. Аның әсәрләрен Европада Төрле оркестрлар башкара. Муса Маликовның хыялы Берлин филармония оркестры белән чыгыш ясау. Саксофон, фортепиано, аккордеонда уйный, көйләр яза, шуңа өстәп профессор ассистенты да балаларга саксофон буенча белем бирә. Минем Казанда әле, Аллага шөкер, исән-сау әти-әни дим, энем яшәп яталар. Шуңа күрә аларны күрер өчен, әлбәттә, зарыгып, аптырап торам. Бүгенге көндә бит инде мин монда белемемне алам,

Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Майндагы Франкфурт, Алман иле.